Helo bawb, croeso i vlog. Mae wedi bod yn amser hir iawn ers i mi wneud un o'r blaen. A heddiw dwi jyst wedi dod yn ôl i sôn wrthych chi um, sut dwi wedi symud yn ôl i Gymru, pam a sut brofiad ydi o hyd yn hyn. So, o'n i'n byw yn y Weriniaeth Czech ym Mhrag am bron i wyth mlynedd i gyd, a dwi ddim yn siarad Czech yn dda iawn, ond mi ddysges i i ryw lefel sgyrsiol. Ac mi o'n i yna yn reiddiol yn uh, dysgu Saesneg fel ail iaith, ond dros y blynyddoedd oedd mwy a mwy o bobl yn dod ato fi ac yn gofyn am wersi Cymraeg, a felly dyna sut dechreuais i dysgu Cymraeg hefyd. Os da chi eisiau gwybod oedd yna bobl Czecheg yn dysgu Cymraeg, oedd. Dwi wedi dysgu o leia pedwar neu bump o bobl dipyn o Gymraeg ac oedden nhw efo lefel da iawn yn barod. Yn ogystal â Ffrag, dwi wedi byw yn uh, Romania ac yn Japan a hyd yn oed yn Lloegr. A felly Ddes i yn ôl i Gymru 2022 am y tro cynta wir i fyw yma mewn 17 o flynyddoedd. Tra o'n i ffwrdd, wrth gwrs, o'n i dal yn siarad Cymraeg, ond dim mor rheolaidd a mi ydw i rwan. A felly dros y blynyddoedd mi o'n i'n ffeindio bod fy Nghymraeg i'n dechrau llithro, o'n i'n anghofio geiriau, ac mae dod yn ôl di dangos i fi bod na lawer o eiriau nes i roed dysgu. Felly pam ddes i'n ôl i Gymru? Hmm, sgwn i. Wel, mae hiraeth yn beth go iawn. Dwi'n siŵr bod chi wedi clywed am hiraeth, y golled, colli Cymru, y gwacter yn y galon pan ddech chi'n meddwl am y tir, a'r pridd, a'r iaith, a'r bobl. Mi ddeffrodd y hiraeth ynddo fi'n gry iawn yn ystod y pandemig Covid, pan do'n i ddim yn gallu dod adra yn hawdd, a oedd gen i flwyddyn a hanner cyn i mi allu dod yn ôl adra a roi'n rhaed ar bridd Cymraeg. Oedd hynny'n anodd iawn i mi, a nes i ddechrau meddwl mwy a mwy am lle dwi wir eisiau bod, So sut brofiad ydi bod yn ôl yng Nghymru ar ôl bod i ffwrdd am mor hir? Wel mae wedi gymysgu efo bod yn ôl ym Mhrydain yn gyffredinol a mae bod yn ôl mewn ardal sy'n siarad Cymraeg yn rhugl yn wahanol iawn i symud i ran arall o Gymru. Felly dwi'n agos i Gaernarfon un o'r trefi mwya' Cymraeg. Dwi'n gweithio yn y Gymraeg rwan, ma' cyfarfodydd drw' gyfrwng y Gymraeg, dwi'n ysgrifennu, siarad Cymraeg bron drw'r dydd. Ma' 'di bod yn dipyn o sioc i fi, achos dwi 'di arfer neud bob dim yn Saesneg. Mae dipyn bach yn sioc. Mae'n hyfryd bod yng nghanol natur brydferth eto. Ma'r dŵr sy'n dod o'r tap mor lân, Mae'r awyr, mae'r aer yn lân. Mae yna bethau o'n i wedi golli. Fel gallu cael paned o de normal efo llefrith a bara brith. Cinio dy Sul. Ond wrth gwrs, mi ydw i yn colli pethau o'r Wiriniaeth Tsiec hefyd. yn benodol Coppola a Creation Bohemia. Dwi hefyd yn colli trafnidiaeth gyhoeddus dda, i fod yn onest efo chi. Ym Mhrag mae'r trafnidiaeth yn mynd 24 awr y dydd, mae'n costio 130 o bunnoedd am flwyddyn i gymaint o dramia, trena, buses a hyd yn oed cychod yn y ddinas ydych chi eisiau. Maen nhw'n rheolaidd, maen nhw ar amser, maen nhw wych. dach chi byth angen car os dach chi'n byw yn Mhrâg, ond eto, mae byw mewn dinas yn beth gwahanol iawn lle bynnag ydach chi. I fyw yng nghanol y wlad, lle mae'n anodd iawn i symud o gwmpas heb gar. A mae rhaid i ni siarad am y tywydd hefyd, mae'n siŵr. Mae 'na storm arall tu allan roen yn rhuo. Dwi'n clywed y gwynt yn torri coed i lawr. Tydi hynny ddim yn wych, a mi ydw i'n colli dipyn o'r tywydd braf oedd y fwy rheolaidd yn Prag. Ond ar y llaw arall, mae newid hinsawdd wedi golygu bod yr ha ym Mhrag roen yn gallu mynd i fyny at 37-38 gradd a ha dwytha fi yna do'n i'm yn gallu mynd allan yn ystod y dydd am o leia mis yn yr ha' achos bo' ti mor boeth. A ma' rhaid i fi ddeud ma'n wych i allu defnyddio dim jyst un ond dwy iaith dwi'n gallu siarad rŵan. Pan 'dach chi 'di byw yn rwla am flynyddoedd a 'dach chi dal yn methu creu brawddega' rhugl pan dach pan dach chi angan dod â ffrind efo chi i gyfieithu bob tro dach chi angan gwneud peth bach fel llenwi ffurflen, newid rwbeth ar 'ych gwaith papur, gofyn cwestiwn cymhleth mewn restaurant bwyty. Mae'n reit anodd a ma'n neud i chi deimlo reit blentynaidd. Er mod i 'di bod yn dysgu'r iaith efo gwersi o' gynnai athrawes un ar un o'n i'n gwneud Duolingo o'n i'n dysgu efo llyfra' fy hun odd 'i dal ar ôl chwech i wyth mlynadd yna dal yn anodd i fedru cyfathrebu yn rhugl. Felly dwi me'wl bo' ni'n anghofio hyn hefyd fel Cymry faint o anodd ydi i ddysgu iaith newydd fel oedolyn. A felly dwi'n teimlo fwy fel oedolyn wan mynd i dod yn ôl adre ma jyst gallu ffonio cwmni fyny a siarad efo nhw sortio pethau chynan allan mae'n neud i chi deimlo gymaint fwy o oedolyn felly mae hynna hefyd yn neis iawn i ddod yn ôl ac wrth gwrs pan ydych chi'n byw yng nghanol Eryri mae cerdded gweld y mynyddoedd gweld y môr nes i golli'r môr does 'na môr o gwmpas y Weriniaeth Tsiec mae o'n yym landlocked be 'di'r gair? Tir gloi? Dwi'm yn gwybod. Ac yym ia ma' gallu mynd at y môr o fewn rhyw ddeg munud a edrych arno fo. Felly dwi'n falch i fod adre ond wrth gwrs mi fydd 'na bishyn o Prâg yn 'y nghalon i am byth. jyst fatha bydd na bishyn o bob man dwi wedi byw yn y fi am byth. Diolch am wrando, swn i'n licio clywed ydych chi wedi byw mewn gwlad arall a di dod yn ôl adra, sydd brofiad gafoch chi, sut ydych chi'n cymharu'r ddau, a be arall ydych chi'n hoffi wybod.